Naħseb għalija kieku jien togħġobni. Nieħu gost nisma' xi ħadd idoqq, naħseb wara jkun is-sebgħa u nofs il-logħba noqogħdu bdejt indoqq jien. Fimt? So, għalija kienet vera xi ħaġa sabiħa. Kelli l-Ansel miegħi, kienet tgħomm li naqra l-kahon, tgħomm li naqra l-beat, u pruvajna anki bdejna bil-mod u hekk bil-mod, bil-mod, bil-mod, u mbagħad ħass kif il-ħin isir. Bdejna ngħaġġlu naqra t-temp u iktar u nferrħu n-nies sa filgħaxija ġifieri. Indoqqu naqra pass u hekk kulħadd iċċafċaf magħna u kulħadd kulħadd kompla magħna. Kelli overall overall vera ġimgħa mimlija mużika sabiħa. Aħna kellna esperjenza qasira dalgħodu u rajna xi filmati tiegħek. Ovvjament filmati li marru viral u tista' tgħid li kulħadd beda jsejjaħlek Ozzy tal-linja li jferraħ in-nies kif qed ngħidu. Ehm, sa ċertu reazzjonijiet li ħadna aħna stess, sibna minn anzjani sa żgħar li emozzjonaw ruħu fis-sens li kienu ftit ixxukjati imma fl-istess ħin. Kien hemm wieħed issa dalgħodu eh, għalilna toqilna waħda country, tant kien beda

Kienet xi ħaġa spontanjament. Għala, fimni, di kienet daqsxejn miftiehem, għamilniha għal proletaritin u għan-nies biex inqajmu daqsxejn l-atmosfera u nferrħu n-nies biex jinżlu kollha għall-Belt, anki il-public transport biex jibdaw jużaw il-public transport għall-Belt. Di tar-random passenger kienet vera random, anki n-nies barranin, jiġifieri, kienet titħol bil-qiegħda fuq train u. bdejt inkanta ma' xi ħadd li beda jdoqq bħali, jiġifieri, u jien bdejt inkanta magħhom. Tant li llum il-ġurnata hemm iktar minn 160 miljun view fuq Facebook għamil. Xi ħaġa sabiħa li għadha tixxerred sal-lum kif fil-bidu ta' Jannar li kien staqsewni x'telgħu mort fuq page waħda kienet 92 miljun fuq page waħda. Illum Tipo qrajtha kienet 92 u 800,000 oħra. Żiedu 800,000 review oħra mill-aħħar darba li qrajtha. Ġifieri jien ngħidlek fil-ħajja jekk iżżomm xi ħaġa mużika f'ħajtek ngħidlek ma tkorrix tant. Hekk ngħid. Jiġifieri taħseb li n-nies ma jiħdux bi kbira biex fil-jiem li ġejjin jerġgħu jaraw ma' wiċċhom Lil Nosip il-kitarra. Ifhimni, kien hemm ħafna nies li ġew fuqi, di ħa tibda tagħmilha kull ġimgħa? Ifhimni, għalija kienet esperjenza verament sabiħa. Why not, maybe forsi nerġa' narakom xi ġimgħa oħra, oh, issa naraw. Għalija ma ddejjaqx, vera ħadt gost, kelli rispons vera tajjeb mingħand in-nies, jiġifieri ħadd jiena. Finalment forsi Ozzy din il-biċċa xogħol ma kien

Dan jgħid li ma sħiħa u il-public transport Malti tal-cooperation tagħhom verament kienet xi ħaġa li mxiet kif suppost kif ngħidha jiena għax inti jekk tipprova tagħmel xi ħaġa u kulħadd jgħinek tmexxi u kulħadd jieħu gost u hekk kienet mill-bidu sal-aħħar mill-bidu sal-aħħar mindu bnejna sakemm spiċċajna kollox good vibes, kull darba li nitalgħu fuq tal-linja id-driver qisu jkun jaf bina, jagħmilna daqsxejn l-ispazju, in-nies qisu mhux kulħadd kien jaf bija, kien hemm ċertu nies li jissegwu l-pjanijiet tal-B18 għax kieku tallina flok tal-linja mill-ħmistax sal 20, fimt? So, imma mhux kulħadd raħħa, ġifieri kien hemm ħafna nies li kienu

Atmosfera sabiħa, kellhom bżonn kull meta nitilgħu f'tal-linja jkun hu hekk.